Dwi'n cael cyflwyno'r un ag unig, Huw Stephens. Iawn wow. Iestyn, iawn Iestyn. Dwi'n edrych eich afbwynt yr wyl i fi. Sy'n ei ti. A sbio beth dwi wedi gwneud, dwi wedi creu curiadu y fa yma. Mae'n beautiful.
O, diolch yn fawr.
Oce, okay, rhaid i cam i lawr o'n o'n okay. professional. Oce. Okay. Ti yn cael dystyried fel un o'r tadau y Green Man. Sut ti'n gweld yr ŵyl wedi esblygu dros y blynyddoedd? Mae'n mad, ti'n gwybod, nath, nes i ddod i'r ail un efo Bethan Elfyn blynyddoedd yn ôl, pan oedd yn Baskerville Hall, mae wedi tyfu, mae e newid dipyn bach bob blwyddyn, ond dwi e ddim yn tyfu gormod. Yeah. Dwi allan nhw werthu gri ma'n allan 4-5 gwaith drosol siwr o fod, mm. mae'n gwerthu allan felly. Ond maen nhw wedi cadw fel seis ag yw e, a mae jyst yn ôl bach lyflu, mae e jyst yn, mae'n mae yna lot o bethau digwydd yma, mae'r ma safon yn rili really uchel o gerddoriaeth dwi'n meddwl, a popeth arall rownd o fe, a mae pobl yn rili really caru dod yma. A da ni wedi dod o'r tywydd hefyd do. A mae'n boiling weekend yma. Dim yn digwydd yn aml iawn. Na.
Um, ti'n neud y sesiynau siarad yma? Sôn i fi dipyn bach am y sesiynau Sarah ba? Wel, llew, Helo! Helo, wel, dyma ni'n siarad, aros funud llew. Wel, be, mae'r sesiynau siarad yn hwyl, mae'r talk in shop yn hyn, so mae'n sgwrsus yn y dydd, so dyn ni wedi cael bod math o bethau diddorol lenni yn cynnwys Charlotte Church, yeah. um, Carwyn Graves yn sôn am ei lyfr Tir, The Story of the Welsh Landscape. Uh, dwi newydd gyfweld â Keith Cameron am ei lyfr e am y Manic Street Preachers. Mm. So o'n eisiau dod â mwy o stwff Cymraeg mewn i'r sessions, ond hefyd, uh, just loads o bobl diddorol. Mae Will Hodgkinson wedi cyfweld â Lawrence o Felt am ei llyfr nhw. Uh, Fyddai'n cyfweld â Kelly Lee Owens nes ymlaen. So ie, yeah, lot o sgwrsys diddorol. Mae Jeff Towns o Abertawe yn siarad am Bob Dylan a Dylan Thomas. Mm. So ie, yeah, mae'n lot o sgwrsys rhwng da hanner dydd a, a pimp, am yr pub quiz, pop quiz yn y dydd, a mae boi'r enw Pete Brown yn gwneud thing felly mae'n matcho cwrw gyda bands. Yeah. So, beth, lot o bethau difyr. A mae'n wyl, nid jyst i ni, mae'n wyl i'r plant erbyn rwan hefyd. Wel, ydy, mae llew fy ma, beth yeah. mae cael ma, mae'n loads o blant yeah. yma. A, ie, yeah. mae lot, ma lot o blant i tyfu fyny dod i gri ma am bob blwyddyn. Iawn, mae plentyn mi'n cael ei, ei gwyneb di peintio, felly rhaid i fi fynd o'n un cwestiwn arall cyn i fi fynd. Ie, yeah, Iestyn. Mae gen i fi tan tua hanner nos hen yma, be fes ti'n argymell? Swn i'n argymell, e, dod i weld sgwrs Kelly Lee Owens, uh, mynd i weld TV on the radio ar y mountain stage, a just dilyn dy drwy'n. Yeah. Wandro mewn i pebyll i weld stwff. Achos fi wastad yn clywed stwff yn gryf ma'n, dwi rioed i clywed am y blaen, mm. a wedyn dwi'n gwrando nhw am gweddill y flwyddyn. Yeah. Um, so mae'n wastad o bethau i ddarganfod. Dwi'n wastad yn mynd i fy ngwaith cartref cyn blwyddyn nesaf. Ond diolch fawr iawn i ti am dy amser. Diolch i ti, diolch y Cymro. Diolch. Diolch Estyn. Da iawn.